vawiinah chuan mai an bei dan kan lo en ho leng a, mai an bei dan hi chu mitinina kan thiam a nina chungin tlema zawng a hre lo emaw enge kan bei dan hre ve duh hrim hrim te tan khan kan lo bei dawn a ni. Tuna kan mai an bei tur hi keimahni thar vek a ni. Hmasa berah chuan tui daiah hmarcha leh purun var den sawk ka thlak a. Hmarcha hi chu thak kan duh vek loh vangin ka deng sawm kher lo a, thak duh leh telh hnem deuh te pawh theih vek a ni. Tichuan chi fian te khat kan thlak a, soda kan ngam tawk ang zelin kan thlak ang a, hei hi chu kan bai tur zat a zirten chuan Ajino kan thlak leng a, hei pawh hi a duh lo tan chuan thlak lohin a hang tui lutuk tho a ni. Chuan baibing kan dah that ka thlak dawn a, hei hi tihian kan han chhuang so leh bawrh bawrh phawt ang a, tichuanin a so hunah a chi dang ho khan thlai hnah dang te leh thlai rah dang te kan thlak leh dawn a ni. Kan lo sawi fo tawh thin ang khanin kan bai chu kan chaw ngun hian a tui duh a, tichuan a lo so hnu khan kan thlai rah dang neih te kha ti hian. kan thlak leng a hei hi lo so bawrh bawrh se mai an chu hmin har loh vangin a dang kan thlak pawlh ho hi tlem in lo hmin deuh sawk se ka duh vangin ka thlak hmasa zuai a ni. Tihian kan chawk pah zeuh zeuh ang a, bai hmel te pawh mawi duh deuh a. Umm ti hian kan chawk pa char char ang a a rawn so chhuah hnu ah khan reilo te kan chhuang sek ang a tichuanin kan mai an thlak tur kha kan thlak tawh mai dawn a ni ti hian tunah rih chuan kan lo chawk char char rih phawt ang. a rawn so chhuak ta cher cher a tihianin kan mai an thlak tur kha kan thlak tawh mai dawn a ni. Kan thlai hnah thlak tur reng reng hi fai takin sil zel ila tichuanin a hriselin a tui lehzual em em bawk a ni. tun ṭum ka bei chu kan mai an hnah hi tlem in a lo eng deuh hlek a mahse ngin keimahni thar tho a nih vangin kan hriat chian a nia a tenawm lo a a ei theih vek tho vangin tun ṭumah chuan in a eng deuh te pawh hi ka thlak tel vek dawn a ni. ti hian kan lo chawkpil rih ang a, tichuanin a rawn so chhuah leh hma kha chuanin chawk lutuk rih lovin ti hianin kan han chawkpil ang a, tui sa ah khan lo inchiah zawp se tichuanin ka mai an bei reng reng ah hianin a a hmin tha leh a zawr tha deuh hi ka duh thin avang hian ti hianin ka a mai a na hi ka han ti hmin deuh sawk phawt a, tichuanin a hmin hnu ah khanin. uluk deuh a chawh ang kha chu ka chawk ta chauh thin a ni. A rawn so chhuah tak tak hma hi chuanin nasa lutuk in ka chawk lo thung aw. Ti hian a lo so chhuak bawrh bawrh tawh a, a mai an pawh hmin tan tawh a ti hianin zawr tur chuanin tian uluk deuh a. Chawhzawm leh kha a ni tawh mai a ni. A awlsamin a tui em em a. Tihianin a in bai thin dan te, in siam thin dan te kha min lo comment section ah hanin min lo hrilh ve ula, in tih dan te pawh kan lo ti ve zel dawn a ni. Tihianin vawiina kan mai an bai siam chu a lo zo dawn ta a. Tihian kan chawk leh bawrh bawrh ang a. A tui tam lampang hi tui hawp hi A tui ka tih chin deuh vangin a tui hi tlemin tun tum ahang ka rawn ti hnem deuh hlek a ni. Chuanin in lo en avangin kan lawm em em a, in lo ti ve theuh dawn nia kan lawm lutuk e in lo en avangin.